Mae Cristnogaeth wedi bod yn bwysig i fi um, trwy gydol y mywyd ac yn ystod fy magwraeth hefyd. Ond ar ôl fi fod yn coleg, dis i argyhoeddiad bod yr Arglwydd Iesu yn arglwydd ar y mywyd i gyd, a bod hwnna'n cael effaith nid yn unig ar y mywyd personol i, ond um, ar y mywyd cyfan i. Mae'r gwahoddiad i fynd i Gyngres Gristnogol Lausanne yn Ne Affrica yn gyfle gwych i fi ac yn mynd i newid y mywyd i. Mae Lausanne yn bwysig iawn achos mae e'n rhoi pwysles ar y gyfrifoldeb cymdeithasol y Cristion i fynd allan i'r byd a bendithio'r gymdeithas o'u cwmpas. Mae'r daith ma'n meddwl lot i fi. Ges i'n fagu yn Llanddarog, tu allan i Gyfyrddin. Fi'n cyfrin yna fel merch o Gwm Gandreth. Yym ges i'n ngeni yn Cyfyrddin a wedyn symudon ni i Landdarog pan o'n i tua chwech o'd. A bod yn digon ffodus i ga'l magwraeth mewn cymuned glos, Gymra'g. a mynd i'r ysgol gynradd a wedyn i ysgol maes yr yrfa a ca'l lot o gyfleon i neud pob math o bethe. Fi'n credu bo' fi ddim yn berson yym ofnadw o allblyg ond f- er hynny fi'n berson itha hyderus. Ar hyn o bryd dwi'n gwneud deithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor yn astudio hunaniaeth genedlaethol beirdd diweddar. Ond hefyd yn cymryd lot o'n amser i, mae bod yn Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae gwerthoedd yn bwy- wastad 'di bod yn bwysig i fi a bo' pethe bod yn deg a bod yn bo' pethe'n ca'l 'u neud yn gyfiawn ac yn gywir a dyna beth nath arwen fi miwn yym at ymgyrchu wedyn achos yym pan o'n i'n dosbarth chwech Yym nathon ni fynd ar trip gyda'r Adran Gymra'g i'r gogledd a o'n i erioed wedi meddwl o'n i 'di ca'l popeth ar y blat yym o ran bywyd Cymra'g a cymuned Gymra'g a nath e jyst taro fi mor sydyn galle hwnna diflannu os nag 'yn ni'n neud rhwbeth amdano fe a... Deg munud achos... ...ma' nath wnna wel rhyw fath o fi'n credu fi'n disgrifio hwnna fel

Mae Cristnogaeth ddim yn ca'l ei weld fel rhwbeth trendy o gwbwl a dyw e ddim yn ca'l ei weld fel rhwbeth yym ch'mod ffasiynol a ma' pobol dyddie hyn isie troi off wrth Gristnogaeth a ma' nw'n meddwl taw rwbeth o'ch chi'n neud pan o' chi fach a ma'n ysgol Sul yw e ne' ma' n'w actually ma' lot o pobol yn ffieiddio ato fe lot o ffrindie sy gyda fi. Yym. Ond Ma' fi'n teimlo'n euog withe achos fi ddim yn bod yn digon agored gyda pobol amdano yym Iesu Grist a amdano beth ma' fe 'di neud yn bywyd fi a amdano beth ma' fe eisie neud yn bywyd n'w hefyd. Fi'n credu fi'n ofan yym ypseto pobol a fi'n ofan yym colli ffrindie colli parch pobol ond Ma' hwnna'n ridiculous mewn ffordd achos fel t'wod dyna beth ma' yym Duw isie fi neud a fi isie gweld 'yn ffrindie fi hefyd yn yn yym ddim yn ca'l bywyde digyfeiriad fi isie n'w dod i nabod Iesu a beth ma' fe 'di neud iddyn n'w. Un yym cymharu a sy'n ca'l ei neud yn amal iawn os chi os chi fel Gyda Cristnogion ma' chi fel cols o dân cols mewn tân a os chi'n tynnu'r cols 'na mas ma'n oeri'n gyflym iawn ond ma' rai' chi fod yn ganol yym y tân i fod gyda'r cols eryll 'te a dyna shwt chi'n cadw'r fel y fflam yng nghyna shwt 'ych chi'n yym os chi'n gweld pobol eryll o'ch cwmpas chi ma'ch ymroddiad chi fyw a'ch ma'ch ma' chi'n ca'l 'ych ail gydio a'ch ail danio 'te gan

Mae yna dyddiadau yn ein gwynebu ni wrth i ni glywed... Dwi wedi bod yn Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ers dwy flynedd bellach. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wastad yn achlysur pwysig iawn i ni fel mudiad. Um, ni'n mwynhau mynd i'r Eisteddfod a cwrdd yn aelodau. A lenni yn Steddfod Glynebwy, mae dyn ni sawl digwyddiad pwysig. Mae yna brotest yn mynd i fod i drial um, gwella a cryfhau'r mesur iaith. A mae yna sawl cyfarfod pwysig arall am addysg a darlledu. Ond mae'n grêt cael cyfle i siarad gyda phobl ar stondin, cwrdd â aelodau, siarad gyda nhw am beth sy'n poeni nhw, esbonio i bobl sy erioed wedi clywed am y Gymdeithas o blaen beth mae'r Gymdeithas yn ei fel pobl sydd wedi dod yma o Flaenau Gwent. A ma' hwnna'n grêt rili a thema ni am yr wthnos yw defnyddio dy dafod a yym so fi 'di bod mas ar y bocsefon yn annog pobol i ddod i siarad am y Gymraeg yn eu cymuned n'w a ie mae'n mae'n gyffrous iawn. On' ma' popeth sy'n digwydd ar hyn o bryd jyst yn llawer rhy wan a... Fel mae'n digwydd o'n i'n edrych cwpwl o adnodau cyn dod i'r Steddfod a odd e'n gweud wrthon ni rili i yy i godi llais a i ymladd dros yym angyfiawnder fel codi llais dros angyfiawnder mae'n dweud yn um, The Arebion er enghraifft. So, o'n i'n darllen hwnna a mae hwnna wedi bod yn real ysbrydoliaeth rili really cyn dod i'r steddfod achos mae'n bwysig gwybod pam fi'n neud y pethau yma a stopo weithiau gweud, gweud well, hold on, pam ydw i'n ymgyrchu, pam ydw i'n neud hyn. A wedyn, ond y sylfaen yw beth mae Duw wedi dysgu ni yy am gyfiawnder a yn cyfrifoldeb fi'n teimlo i i frwydro yn erbyn anghyfiawnder. Mae digon rhwystrau wedi bod dros y blynyddoedd o beth sy'n cael gwared yn y Gymraeg. Yn faterion, mae'n dda yw'r ateb, ond... Ni'n cerdded o gwmpas y pleidiau i gyd ar y Maes nawr achos ni isie iddyn nhw dangos i ymrwymiad i'r iaith Gymraeg ar hyn o bryd ni'n teimlo taw geiriau gwag sy'n cael eu daflu ato ni fel dwyieithog ac yn y blaen ond mewn gwirionedd mae'r Gymraeg dan lot o fygythiad ar hyn o bryd a heblaw bod yna bolisi y cryf, strategaeth y cryf yn cael ei roi yn ei lle, chymryd, mae, mae popeth sy'n gyda ni ar hyn o bryd mewn peryg. Ie, oedd hi'n broses da iawn. Um, digon o fwrlwm a digon o bobl wedi dod o gwmpas y maes gyda ni. Felly, neges gryf iawn gan Angharad Thomas ar y diwedd, really, yn gweud, mae yna gymaint o wyllus da wedi tyfu tuag at y Gymraeg a mae eisiau just cydio'n hwnna nawr a rhoi polisïau a pethau mesurau cryf yn ei lle. Dio pethau yn ei flaenau nawr, tra mae yna mesur iaith. Mae rhaid i ni cael hawliau, mae rhaid i ni cael status diddordeb i'r iaith er mwyn symud ymlaen. Mae'r amser yn agosáu i fi fynd i Dde Affrica a fi'n teimlo'n gyffroes iawn, fi'n rili edrych mlaen i gael mynd a cwrdd â bobl o ar draws y byd. Ges i'n wahodd gan Dewi Arwel Hughes ar sail bod fi wedi bod yn gweithio i TA Fund, sef elusen sy'n codi arian i'r trydydd byd, a bod fi'n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, i siarad amdano sut mae'n ffydd i'n cyd-fynd â'n ymgyrchu gwleidyddol i. Bydd na tua 4,000 o bobl o tua 200 o wledydd yn, yn y gyngres, felly mae'n mynd i fod yn gyngres fywiog iawn a yn gyffroes iawn. Mae'n fraint anhygol i gael mynd i'r gyngres, dim ond deuddeg o ni sy'n mynd o Gymru, ni'n mynd i gwrdd â bobl ar draws y byd a fi'n rili edrych mlaen at cyffroes ofnadw.